आंय यै भौजी कथी देखने छलियै हमरा करैत कतऽ कथी देखलियै यऽ कतऽ कथी देखलियै की की करै छी लोक सब आबि आबि कहै छै हमरा लोक सब प्रमाण हाँ हला प्रमाण तऽ हम नहि कुछो छुप- छुपाबै छी भौजी अहाँसँ भौजिया तऽ हैब कहिए देबै तऽ की भऽ जायत कोनो बात रहितियै तब ने कहि देतियै अहाँके कोनो बाते नहि तऽ कथी कहू हँ हँ हम सब कुछ जानै छी भौजी एना झूठ फूट के हम- हमरा लए नहि कहू बिना काम के हम कुछो नहि करने छी हँ हँ हम सब कुछ जानै छी भौजी एना झूठ फूट के हम- हमरा लए नहि कहू बिना काम के हम कुछो नहि करने छी हँ हँ ओना नहि छुपाबू बुझलियै नहि हम सब जानै छी अहाँ कथी जानै छियै अहाँके विजय के चक्कर नहीं है विजय के हाँ करिकवा के करिकवा छोरा जे है से थुथुर मुआसन के लगे देखे में oh, no. हाँ ये वक्री अखन थुथुर मुहा कहे छी जब ने तब तक खूब मीठ लगे ये भौजी हम ओकरा हमरा उ नहीं निक लगे हम हाँ हाँ छै त कहिए देबे त की भ जात एना कथि ला छुपाबे छी हम कोनो कथि कर लेब भौजी एना बजे से अहाँ के के कहलग हमरा के कहते विजये तऽ हमरा कहलक ई विजय कहलक अहाँके हाँ देखबै छी ई छौड़ा के हम कनिया जा दे हमरा घर अगर जे घर गेली तऽ पकड़ के अत पिटान पिटबे आइ जादू कनी जाइ छी ला रुकु आइ, बतबै छी हम्म, हमरा सिखबै आवे है से नहीं रहे छी तना बुझाए हम तो जानबे नहीं कुछ करिए

ए कथी भेलै हम कखनो तऽ प्यार नहि कने दिया देखन हम माले दू तऽ कह देलकै के ने हाँ, अब एक बार कहू कहि रहल है कि हम नहीं ककरो से प्यार करै छी आब तू ओकरा मारने चलबी तऽ हेतै नहीं कर रहे तो वही ना पूरा दुनिया कह रहा है हमरा हाँ? तोरा केना के पता चललो जे ई प्यार करै है से बात प्यार तो करे बता एक औरत ई साला बुझे है कि बड़का भाई जब कुमार है हाँ? सुन न कनी शांत रह न तऽ तोरा के कहलको ई बात जे प्यार करै है उ के बात कहल के ओहि दिना जाइत रहिए घूमते घूमते तऽ भौजी कहै छै हमरा कोन भौजी अपने जे दरभंगिया भौजी है ओ कहै छै कि अहाँ अपना भाई के नहीं समझाबे छे बोलो से ओना ओना करे है अरे सही बात है ओ एना नहीं बुझते हम कुछ नहीं बुझा दे भैया हम इनके गले में नहीं कुछ कर लेती है देखे छे देखे छे अखनियो मान रहा है ये अच्छा तू सुन तू सुन ए ए तू जा तू जा जा जा जा जा साला नाक कटा देलक सुन न, शांत रह अगर ई बात सही है कि नहीं है उ चीज के पहले प्रमाण लेभी तब ना आ ओनाहिते अपना भाई के पीट देभी तो भर गेलै पहले एहि बात के बूझ पता लगा सही में ई बात केना है हैं कोई बातो लगा सके है ने

बुझली आ एना आवेश में नहीं आ ले शांत रह चल रे रे रुक तो कथी तू हमरा से प्यार करे छिए तू हमरा से प्यार कर लेती से तोर थथुन निक हो से तोरा से हम प्यार करबा तो तू कौन लाथन के पली थी तो तोला तो हम प्यार करबो आँय तऽ इन्द्रासन के परी नहि छियै हम तऽ तू कैला लोक सबके कहने फिरै छी हम हला उठबैतियै कि तू उठबैती तू हमरा भैया के क- अथी लोग के केकरा कहली हमर भैया हमरा मारलकै काल्हि कोन ठुम था तोहर भैया मारल को हम पूरे टोल में बदनाम होइ छी से बड़ नीक तोरा लग है तू तो तू सबके कहने मिले थी तो प्यार करे थी ई करे थी उ करे थी हम नहीं कहती के तोरा सन सन छोरा नहीं हजार एले हजार गेले

तोरा था है एहन मुंह वाला जे हम प्यार करबा तू जाले प्यार नहीं करे छी ताले वही ने हमरा सास सौसे दुनिया कह रहले लोग हम कतो नहीं छीटे छी तोरे भाई छीटे ते तो एकदम हम अरे के चुप। हम कोई दीदी हम तोरा तो प्यार करते हम लोग के काने गुलबा हां तो तू सब तर काने घुरे छी कि हम प्रियंका से प्यार करे छी तोरा तो काने देखिए। प्यार कर ले हमरा वही ने सब नहीं कह रहल है के कहलक तोरा एहन बात कहता आ पूरा देबो तब हाँ तो चला तो पूरा बेला आ पूरा देबो तो जहिना हम अपन भाई के पीटलिए ने हाँ। तहिना हम तोरो पीट देबो हाँ तो पहिने पूरा चलो ना पूरा बेला है तेले चल तू चल सुनू तो भौजी कथी भेल अहीं कहने रहिए ने हमर भाई दिया कि अहाँ के भाई बालू प्रियंका जरे लव करे है कहाँ कहे ओकरा से हाँ कहना छलिए हमहूँ आंय यै भौजी कथी देखने छलियै हमरा करैत कतऽ कथी देखलियै यऽ कतऽ कथी देखलियै की की करै छी लोक सब आबि आबि कहै छै हमरा लोक सब प्रमाण हाँ हला प्रमाण तऽ बुधियो तऽ बुधा ना बुधा ना बड़ कहै छला हमरा अरे भौजी हम कह गेला अगला तो प्यार कर दी कह दी हाथ हमके अमल भैया हमरा माल लगे है यहाँ झूठ केला बोले दिया हमरा तऽ अहिना कहलकै कोइ आबि कऽ जे प्यार करै छै दुनू टा के देखलियै हम ओठनी तब तब ने ने कहलियै। बात पड़ जेबे अहाँ हाँ। तऽ किया नहि पढ़बै लोग सब सौंसे टोल जे हल्ला करना फुरै छै जे प्रियंका या तो तोरा हवा के प्यार के चक्कर चलि रहल छै अहाँ रियल में देखने छियै अपना आँखि से देखने छियै हमरा सब क्या कुछ हम आँखि से तऽ नहि देखने छियै ने कना लोकके के बात बात में गलत कहलिए के ना किया नहि कहू लोग बदल घुरे छै तऽ हमहूँ सुनलियै तऽ हमहूँ कहलियै अब लोक बजल घुरे लागे हम अपना भाई के ओते मारली कम से कम अहाँ के तो बुझा पड़े है ने बिना प्रमाण करे छै के कहला अहाँ के एहन बात परमाने के बात कर रहल छै ने तऽ हमरा के कहलकै सुपौल वाली नहि छै अपन भोरे भोर जे दूध लै लए आबै छै हमरा घरे उहे कहलकै हमरा जे दुनू टा के देखलियै ओठनी तऽ ओ पूरा देत किया ने आँय? पुरेतै जे बजल छै तऽ बजल छै आ तऽ पूरा देतै तऽ चलू हँ तऽ चलू